Wraçyň joraby ýyrtyk ekennä. Ammannazar aýdýar, inim aýaklaň göt bernä jorap geýipsiň öýdýän diýýär. Şoňa ýyrtyk diýip düşündirenok-da. Tapjanyna ýapylanyp ýatarka tabyt çalt geçip gidäýipdir-dä, tabyt. Ammannazar aýdýar, beh, bular iki reýd etjek bolýalarmaý diýýär, diýýär. Soňam birki sany ýykylypdyr, bular ül diýibem öljek diýýär, diýýär. Daýaw adam ýola buşup duranda, aýal çykypdyr, Kakasy, il-gün görse näme diýer? diýipdir-de, Ýaşuly aýdýar, Şunuň yzyny geý, il-gün göräýmese, men-ä görübilemok şuny diýip. A toýda bäş sarmaň deňem däl-dä, dogrumy? Sakowam bar eken-dä, Da, taý gutdaý diýipdir-de, Ä-ä-ä edip duranda, Bar-ow, çaltrak aýt diýdi, Bulaý diýýär, sözleri dykyldaý diýen diýýär diýýär. Goňşy sygyryň çilim çekýäm ýok, towugyň çilim çekýäm ýok, goýnuň çilim çekýäm ýok diýip duran onda maliýe taň gelýär diýýär, tutaşynja aýdanok gelneýin. Heleý toýa barýan diýipdir. Men alyp gaýt diýip, aýal bizar-da günde peýan ýakalap, ertesi adamdan galtakly getirýärler diýýär. Öýüne on metr galanda bir gygyrýar, Heleý, abraýa seredäý diýip gygyrýar diýýär. Ýol kireýiň mut-da, gitjin gaýjy.

Pakow me-me-me-me-meňki diýjek bolýar özem. Öraýda aýtdym az guň içinde zeňki-meňki bolmaz. Ýa bolup oturýarmy? Şäher jaýlaryna işdäki az çykmazynam, anekdotlar gülüşeliň, degişeliň, bir tüweleme göz degmesin diýýär. Gözem degseň ýaşarýandyr, ýöne göwne degilmese,

Iki ýaryma ulaýan litrime üç million oturyp alşym geldi. Goý başlap dur-a şeýdip ugrapdyr-da goý bulaýan. Bulaja öýdýän näme üçin şeýdýän bulaýdym ine bu şalypdyr eşit duşman. Parh batyra kan towsagyny aldyryp duran-da. Parh batyr gorýa Yshaka. Kan towsany nirä çenli alaýyn diýipdir-de. Yshak aýdýa öňünden deşik çykynyja alyber ýaşuly. Ýaşulylar biri-birine gürrüň berýär, Amyr Akbak uruşda bolanlar. Urşa bardym, otuz sany nemes meni kowalap gelýär diýipdir-de, Leningrada geldim, olar bagran oklar diýip, kowalap gelýärdi. Moskwa geldim, ol aýagymdan ok degip diýipdir-de, Ýanyna gaýdaýyn, sen ok degen mowgol bolmasa, bar nemesler oba geljek-ä, welin, ýerine düşüp gelýärler-dä.

Ullakan bir jaýy eşek bu bir eşekdir jaýy bu ojak böle gapdalyny boçkaya kerpiç gerekdä bar oglum pylan kakaňa bar kakam iki ýyldyr boçkany ber eşek etjek diýýädi o ýaşuly eşek gaplap ýören ekendä pylan kaka kakam iki ýyldyr boçkany ber eşek etjek diýýädi ogly gaýda boçka beýik bor bedre bolalog her kim öz amadyna seredýädi. Maňa biri jaň edýär-de, A, şo gün üç ýüz, üç ýüz altmyş öwülýäde aýlanyp ýörün, Babajan, diýýär. Menem aýtdym, Üç ýüz altmyş ýyl. Nji boldy, gal, oglum, diýdim. Ýaşulyň ýokaryny iki sany dişi bar, galan ýeri açyk eken, ýaşuly protez goýaýerli, diýipdir. Ýaşuly aýdýar, Indi iki dişime nan tapamok şu wagt, oglum, diýipdir. Egara tarzan bor. Naharyň ugly manty, maşynyň ugly alty, heleýiň ozüni orta goý, maşynyň ozüni barta goý, aýalyň jotda bolmasyn, jaýyň çetde bolmasyn, üzümiň şagy, öýdäkiň şagy diýä. Gedaýa guda berer, marylara duba berer, aýda gelseň aýak ýersiň, günde gelseň taýak ýersiň, aýalyň jotda bolmasyn, jaýyň çetde bolmasyn, öňden barýana weli diler, yzdan barýana ölli diler, olam biriniň dölli diler diýýär-ä. Goý bolsun, sag.

Gelin gelýär diýen saňa däldir o, başga birine. O gelin gelýär diýip ýolda garaşyp durmaz o. O kim bilen o erkek görgä çykyp gitjek biljek belli däl. Ogunjak zatlar kameracı gelaber boş aýlanyp gördüň lo aý sen gelaý melaý. Ogunjak ile gurban gidi alma azat tapan o. Boş mu sen ertir. Ogunjak zatlar agzap durma. Sen şu löwet okuyan maý demiş wa. Begenýän kak geljan o tün men.

Hawa, Marda ejem bilen söýüşen kakam. Ozal meni ýasapdyrlar-da, soň palatynda dorap, orap, taşlap gaýypdyrlar, şo ýola çyk geldik. Ana ol bäşiňiň dogumy gülşelik onda. Hawa, toýlar toýa meňzän. Hawa. Gutly bolsun, kakam-da sylap çagyraňyza, sagry ýatsagyn, minnetdar. Etekin ýaşulylar siziň janyňyz sag bolsun. Toýa ýollaşjak welin. Bizem bir toýa bir arzuw edip geldik ýörite. Awa, şu wagt gözledik göni toý tapmadyk göni şaýda galyp sowuldykmy? Allajan bizi Hudaý söwda galyp sowulmalyk göni bärik sowuldykmy? Gelnimizi getireliň, işimi bitireliň. Ýaşlar ýatyrsoň öýem arkaýyn oturalyň diýýä. Toýlar toýlasyn. A şu çagyryjy gelýänçä şu taýda durup ýör. A gitmäliň bulardan wara. Allajan hudaýdan indiki toý çagylyk gitmäliň Allajan. Täze ýyl hem ogul agtyk gyz agtyk Alla bersin tiz agtyk. Dag ýaly oguldyr aý gyzlar. Şolara guwanyp bar hemme huda. Bolýa diňlejek diýende şu mende galdyrjak diýen bolmadymy? Aý nima istegiň bar şuny? Täze gelin gelýär diýen haga däl o agdy bu gün. Gelýär täze gelin gelýär. Gyýa bakyp barmak diýişler. Garas tekmeden özüň çoýoga taýýardyr her dem sag bol diýmäne ygtyýar ber gazanjym iýmäne azyna duş et meýemlekden sakla ýer dek çekip näme gele başyňa güýzüňden golaýlap barýaň gyşyňa Ýüküň bolsa ur ýene perşime, Oňa derek nähakly mülkden sakla. Uzak ýaşaň, görjegiň gowy bolsun, Toý bolsun, ýaşlaram bagtly bolsun Alla jaňa. Toý bolsun Alla jaň daýzan, toý bolsun. Toý bolsun. Aksat jan, aýyňlaşdyryp atdyň, ýöräliň indi. Gurban gideýin, haýp, toýda görderin wadelerimi bara, gurban gideýin. Haňyrýakka, äý, muny meň diýlän bir alnyk öýdýär, haňurlatdy.

ýaşuly diýip, ýumurgamyr gapdan neji ýedýä gelenok, beýlesinem beşýä gelenok, şeýdýä bol lyk-lyk bar-da, içiňi görýä horaz dik duran sogry ber barýa ýaşuly diýip. Ýaş oglan balyk satýa, ýaly maşgala barka, jigim balygyň porsy öýdýän diýipdir-dä. Oglan aýdýa, baly uklap beter gelneje şu wagt diýipdir. Gelin aýdýa, uklasa porsaýamy diýip. Ogluna aýdýar, Gelneje sen ýataňda nädip ýatanyňy bileňok, a diýip, syçyp ýatyrdyň, ýa diýýär, indi Aşgabada barýan ýüregimi oňurtma, diýipdir, gelsek bir oýun ýeris, diýipdir. Öňündäki aýdýar, Gelseň-ä bir oýun ýeris, gelmeseňem üç oýun ýeris diýýär, diýýär. Ogul adamsy aýalyna guşum diýip ýören-de, Käbä gidip gelipdir. Indi näme üçin guşum diýeňok, diýipdir, Ýaşuly aýdýar, Indi biz arlamak bolanok sen bolýa, diýýär. Dost çilimiň örümi gurmy, diýipdir, aňyrdakam bermejek bolup öl, diýipdir. Onda ikini ber beýleki gurýança birini çeker ýaly, ýa diýýär. Dost çilimiň

Kakabaý, Kakabaý, ölen Kakabaý diýerdi eje. Eý, gaýtmaz ýere bu gezek kellesini ot tutup durarlar eje. Ana oglanlar hemmäňize salowmaleýkim işdäňiz açyk bolsun giç ýagşy janyňyz sag bolsun hawa Allajan hemmäňiň başyňyz dik bolsun hawa hemmäňe salowmaleýkim tiktokçylar görjeňiz gowy bolsun janyňyz sag bolsun hemmäňe saglyk dileýän. Anonda bir hemmäňize bir bir bir bir sagat ýarym sagat bir hezil bereýin, diňläň, gülşeliň, degişeliň. Seredeweri bende basjak ýeriňe, Taňry görmek üçin gözi ýaratdy, ynsanyň gelşigi durmuşyň duzy, şirin dili güler ýüzi ýaratdy. Bir adam bar ýüz-gözüniň gary bar, bir adam bar suwy bar, nury bar, bäş çarmagy deň etmedik biri bar. Birenk bagym bir düz ýaratdy. Bar zat maňa ýatladyp dur Allany. Tomusda yssyny, gyşda çilläni. Pikir öwrüp bilýän bolsaň kelläňi. Gepläp bilýän bolsaň sözi ýaratdy. Kimler ýaratdy saýgarmak üçin. Kimler ýaratdy gargamak üçin. Ynsany haýwandan saýgarmak üçin. Ynsaby ýaratdy, lebzi ýaratdy. Çemen bar göwnüňi çaglamak üçin. Ýaman bar ýagşyny aňlamak üçin. Eý adam agyny aglamak üçin Kadir Hudaýyny bizi ýaratdy. Arak ýaly rassa, şampan ýaly şadyýan, konýak ýaly keýpli, piwo ýaly partizan, wino ýaly wepaly, samogon ýaly sada bolum. Ýaşaber-ä ýaşaber, gazanyň ýar çüýşäber, aragyň piri pomidor, demiriň piri siledor, saçyňda ara oňurar, kelläň içinem ara oňurar, köňüllidir hyýallar, göte goýar aýallar, erkek gara zarzan bor, heleý gara tarzan bor, naharyň ogly manty, maşynyň ogly alty, Hiliň bolsun orta boý, maşynyň bolsun barta boý, aýalyň jotda bolmasyn, jaýyň çetde bolmasyn, üzümiň şaby, öýdäkiň şaby diýýär. Gedaýa hudaý berer, marylara dubaý berer. Aýda gelseň aýak egersiň, günde gelseň taýak egersiň. Şükür elimden gelmeýän zat ýok, ele-dile berilýän zat ýok. Öňden görýäne weli diler, hiç zat bilmeýäne ölli diler. Käbir köpbilmişlere ol biriniň dölli diler diýýärler eken. Ýaşulular ýuwa giripdir, aknunas kerpiç alaýdy, ýigirýär diýýär-de.

Dost çilimiň özüň kimi diýip duraba getir aýilden çek we mydar gulluk diýä. Ir ilden sorýa diýädä. Dost çilimiň ölümi gurymy diýip dur aňyrdakam bermejek bolup öl diýip durda ony nikini bir beýlek gurýanja birinji eberýär. Bärdäki soraýan aýdýa bir sagat menden gury çilimiň abat delemmi diýip. Molla uzynda ýörýä pylany ýogaldy dokuzda çykarýa diýip dokuza barypdym balkandan aýal dogry gelmeli. On ikä gelip görüň adamlar, gaýrat ediň diý. Ýolda diýýär, on ikä baryp durary, üçe gelip görüň adamlary. Bas gijiň gämä öňüňo. Bäşe gelip görüň diýipdir. Bäşe gelipdir, aýallagony gelipdir. Äkitmäň jigim jany. Äkitmäň diýýän diýip, çermelekläp, Ol iki zaý diýýär, biz hem-ä dört-bäş gezek gatlap boş gitmejek. Sakow garpyz satýan gyrdap, sakowyň iki eli bar, hemmesem bir ýalyny aýdylyp alynýan zat. Pakuň kelwabba bärde görýän pakuň bir elýo, bir elýo gaýda garpyň näsine diýip dur. Aňyrda gaýda gapanyň özüň pagam diýýär. Bir elde garpyz gap bolanokda. Ine han näde ballygajyň alybady bazarda aýlanyp ýörkä yzyna geda düşýär. Hastumly. Am ömrüň ulak bolsun, o jaýyň wada bolsun, maşynyň bolsun, o näme diýip. Han näde gedaýy urýar, şu zatlar bolarmy, o diýip dur. Gedaýam nesip bolsam diýip. An näde de özüňe dölemele geliňda özüň aň çekip dursuň meň azabymy. Aýalyň yrdaýa alka aşgyran degen itiň ispide gynna adyň ýok düş ol bir obada mal soýup guluna äşgile et getiräýipdirda adam saýda itiň ispide gynna bolmasa itiň ispide gynna ba oba magazyndan aýlanyp gör barsynda adym ba diýipdir ýazdyryp iýip içip ýören ekenda. Ýok.
Ýeke jyňyp başlamagam iki sany dutar bagşy bar eken-dä. Eý-eý çalyp oturyň gyjak çal bar eken-dä. Eý-eý dutar bagşylar döwýä. Ejeňiz kene bizi bulaşdyrýaň diýipdir-dä. Bajyňyz kene bulaş gyjakçy aýdýa. Men iki gäp üç gäp ýetişen boga ejeňiz kene. Biriniň şulam aýdaýyn jigim. Biriniň Aýaly, Adam haýalyndan gorkýar eken-dä, kakasy. Indi hepdäň birinji gün meň agta doglan günüm, bazara çykýan, papuaý guş alýan, şo guşam giň kytabyna girjek meň ýaş boýum sowsun. Bazara gidip bir hepde günde papuaý, bir hepde papuaý guş aldy boýun. Gapuwa Usallew, indi kepden birinji gün Zenkan gowlan güni gaýrat etdi, gow-gow sözleri bilen ony Papuwa öwretdi diýýär-de. Papuwa uçyp gitdi we birinji sentýabr şkola gondy diýýär-de. Hormatly ýoldaşlar! diýdi, ol Papuwa ýazyp aldy diýýär-de, gow söz, toý açmana. Ýolly uçup gelýär we

Iki sany oglan Sibire düşýär, gulluga. Biri kelte, birem uzyn. Dost taşşagy suwa alan saga mara barsak, nesil ölmez diýýär-de. Näme edeýin, dawaý, birini kä salyp goýýas, iki sagatdanam narýad ile geljek bir dursun diýýär-de. Uzyn aýdýar, Türkmen etjege jeňňikeýin birinji diýýär-de. Uzyn halk boýagy çykar-ä ornup durly gaýrat et aýyrlap düz. Keltäň boýy ýetenok diýara şeýtdirip duran-da. Uzyn aýdýar sikýäň maýda gowymy keýp. Baglam edil turugyny. Jaryň aňyrsynda ýaş oglan baň bilen hürrän haýdadyp duranda, ysgyndalyp duranda, ýaş olam görmejek bolup, Auzubillahi min şeýtanir rajim.